N yuli booni Mister President on social media gɔrim yɛltɔɣa ka n tɔɣisira gɔrim puuni din nyaɣisa ni din viɛla ni din tu ni kadama ti mabiligu yi ban be nyaaŋa ka yi gba kpuɣi napɔŋ shɛŋa din yɛn ti yi niŋ aliheri. Tini m-bɔŋɔ ŋuna yɛltɔɣa pirigila pɔŋ kam na nti di ti. ka ti bi suhiri Naawuni ni kadama ni ŋolo ŋɔ maa di kilan kana nti di a gba zaa. Di zuɣu ni yɛn suhi a shɛm, please kpa ŋman maa ka a shɛyi ka like ka subscribe. Naawuni tim a suɣilo ka a deegi n-zaŋ pahi a dinzuɣu. N ni yɛn yɛla yɛtɔɣa shɛli ŋɔ ŋɔ, m bi yɛrimi ni kadama n dini ŋɔ maa dini n-nyɛli, amaa din paai niriba. ka ti wumda ni ninvuɣ shɛba bɛn gba pun daŋ tooni na ka di ti paai ba, ka ti vuui miri ba, ka bɛ zaŋdi hɔɔzuri puuni bɛn daa yuli cham ni yɛtɔɣ shɛŋa ni din daa tu ni bin shɛŋa beni bɛ di daa mi bɛ daa naan niŋ li, ka bɛ bi tooi niŋ li, ni ti ni maŋmaŋ tiŋ kana ti kpɛna naagi. daŋ puuni, zɔsim la puuni, soli maa puuni, yɛtɔɣ shɛŋa din beni ka di pun di ti, ka ti ni bi yuui ka di maa di lan di ti nyaaŋa nim ŋɔ maa. Dina n-nyɛ ti yi ti ʒini kpɛŋɔ maa ka n tɔɣisiri gɔrim puuni yɛtɔɣa. Gɔrim puuni yɛtɔɣa ŋɔ maa, m bɔri ni nyini manmaŋ gba zaa ʒini Naawuni ni yi ti a nasara. ka a yɛn gu, ka a gba zaa lihi lala bini ŋɔ maa m-mali mali a nyaaŋa zaŋ zali, din yɛn chɛ ka tooni ha ka di tibila n di a. Imaa a chɛ ni Larabawa tiŋa bee a chɛ ni Silimiin tiŋa, suhimla Naawuni ka daliri maa ni be luɣ shɛli polo. Especially ni yi yɛri yɛtɔɣ shɛŋa, n yɛrilimi zaŋdi chɛra ti bipola ti ban na ku nyɛ ti early 1920 zaŋdi chani 30 years ŋɔ maa Hali ti kpe ti forties puuni, ti miri ka ti zaŋ lala binyɛhiri ŋɔ maa n-diɛm. Di zuɣu niya n-suhi a nyini m-mali bia, nyini n-tizɔ paɣa. Kpaŋm a maŋa ka a zaŋ ahaŋkali n-zaŋ niŋ gɔrim puuni. Gɔrim, di viɛli pam oo! Di zuɣu ka ti yaannima, ti banima ka bɛ daa daŋ ŋme n-nyɛ ŋmani shɛli ni bia dɔrigu kpɛm o ba ka shɛri o because of experience shɛli a nya ŋɔ maa. Di zuɣu n yuli m-booni Mister President on social media, Sweet Africa TV eh, ti malila WhatsApp platform. WhatsApp platform ŋɔ maa ka di kuli nyɛla audio ŋɔ ka ti tɔɣisira gɔrim yɛltɔɣa. A yi bɔri ni a joini group maa ka yi chɛki n viidionima shɛŋa n yi nya WhatsApp namba maa di zuɣu bee below comment section maa puuni ni zaŋ namba maa zaŋ pa, a yi bɔri ni a joini to WhatsApp platform on YouTube, a yi ku lihi viidionima maa ni comment section maa puuni a ni nya namba maa ka a yihi namba maa ka ti ma voice record. Dodɔɣu maa zalisi ni nyɛ shɛli ni yɛla li a yi niŋ interest ni a jooni a ni tooi jooni ti. Ni yɛn suhi a shɛm YouTube maa yaha kpaŋ maa maa ka a nyɛla ninvuɣu so ŋun yɛn subscribe ka turn on notification din yɛn chɛ ka saha shɛli kam every day ka m ti sɔŋ video a yɛn nyɛla notif ka di wuhi ni kadama Soyid Africa TV bisa present n nyɛla ninvuɣu so ŋun zaŋ gɔrim yɛtɔɣa din zaŋ sɔŋ gɔrim puuni because of ti pun bi niŋdi di puuni vihigu bee bɛ ni pun daŋ tuuri ŋɔ maa bari a pun bi daŋmi nyihi ti di nti tahili ka yɛtɔɣa shɛŋa beni mi ka di diri ti ŋɔ maa zuŋɔ yɛtɔɣa shɛŋa din di ti di pirigi li zuŋɔ ŋɔ di yɛtɔɣa shɛli ni ka yɛn di a number one Piligu ka pirigili daa yi yiŋa ni ti gubi samban polo ka ka bank account nima n yɛn yɛli a mi a yi na bɛ yiŋa ka mali nia ni a gu kpaŋ maa maŋ ka a yoogi bank account. A mi po mali bank account kpaŋ maa maŋ ka a mali a email din yɛn linki zaŋ chaŋ ti ti a laa bank account ŋɔ maa Pumpɔŋɔ bankinim maa zaaha niŋdi li mi. Din yɛn chɛ ka a yi niŋ wula, a yi ti kana ti sheegi luɣili kam, a yi use a notification as a mobile number. Di yi ti niŋ ka a go n-chaŋ ti be tin shɛli ka a namba maa bi lan tumdi tuma, A bi lee nya so yi zaŋ laɣizi n-chaŋ ti niŋ di puuni, a bee nya lala notification maa. Ba dii nyɛla a email ka a mi a password maa viɛnyɛliŋga. A phone ni yi ti barigi, ka a yi ku da phone palli, ka nya a email maa mini a passport, a password maa zan zaŋ niŋ. A information bee a bank notification maa di same email maa a lee nya li mi. Lala bini ŋɔ maa di di ti pirigili. Din pahiri ayi, m ma bia. yɛn sɔhimi ti pirigili bɛnimi ti gɔrimshi di ditimi, ka di nyɛla ka dima ti ni daa yɛn gu ka ti pun zaŋ ti information n-tari sokam zaaha. Lala bini ŋɔ maa di diti pam. A yi nyɛ ninvuɣu so ŋun yɛn gu, to ka a shɛ ka a shaawara maa kuli nyɛla niriba jo di naam maa. Bɛn kpalim maa di bi niŋ necessary. N bɔhira mi, a ni zaŋdi a information yɛri so maa, o yɛn taala ticket? O yɛn sponsor mi? Buɣi o yɛn taai di puuni? Di zuɣu chɛ ka a shɛrigu maa maligi zaŋ chaŋ a gɔrim polo ka di ku niŋ yo. Mabia, binshɛŋa lan bela ka di di ti gɔrim puuni. Gɔrim puuni. A yi ti kpe gɔrim puuni, baŋmi a ni yɛn chuusi ninvuɣ shɛba ka bɛ nyɛ a yikpɛrilaannima. Gɔrim puuni, A yi ti kpɛna gɔrim puuni, baŋmi a ni yɛn zaŋ ninvuɣ shɛba ka bɛ lɛbi a zonima. Dagbamba yɛri yɛtɔɣ shɛli ni simli din viɛra di gari daŋ. Simin shɛb beni maa, a yɛn nya ba la gɔrim puuni ka bɛ yuga gar nyɛmmaŋmaŋ daŋ. Din pahira ata ka n yɛn yɛl a mabia, Naawuni yi ti chɛmi ka di nyɛla a kpɛla silimiintiŋ na, Ka a ni bɛ tim yiŋa, tim maa yiŋ maa shɛb niŋ saha ka tim maa yiŋ maa bɛ ni tiri a luɣ shɛli ŋɔ maa, chɛ ka a puli na a expensive, a binyɛhiri dabudabu, ka di niŋ limit zaŋ zaŋ ti a. Miri ka a dii nyɛ ninvuɣ so ŋun yɛn dari tuui much. Liɣiri maa a ni tooi diri ka guura. A yi kana ti be tim yiŋa ka bɛ ni tiri a liɣi shɛli ŋɔ maa ka a bi diri ka guura, din dahin shɛli ti yɛn kamina ka a ni diri liɣiri naɣiri niŋ binshɛɣu, amaa ka ka ninvuɣ so ŋun yɛn sɔŋ a. laa bini ŋɔ maa ka a zaŋ a hankali zaŋ nyin di yi ku kpɛna ti be tim yiŋa bɛ ni tiri a liɣi shɛli ŋɔ maa baŋmi a liɣiri maa di ka sɔŋ bo hali di nyɛ bee n-taali fifti yuro bee hɛndrɛd yuro bee tiri hɛndrɛd yuro ka a mi bɔhim a maŋa zaŋ chaŋ goli maa ti yɛn kpi a ni di maa dini ka a di ka guugi. laa din ŋɔ maa di niŋ very very important pam m ma bia yɛtɔɣ shɛŋa din pahiri anahi di pirigili bɛnimi ti ni kpɛna naagi ka chɛ nti nyari gbansabili tuma n-laɣisiri liɣiri biɛla biɛla n-chɛ nti tumdi puhi tuma n-laɣisiri liɣiri liɣiri bilifu bilifu ti bi zaŋ ti hankezi n-zaŋ sɔŋ

di nyɛla taali don't get me wrong tapirigili bɛnimi din diti nyɛla laa liɣi shɛli din kuni yiŋa ana ka gbana ka tumdi gbansabila tuma n nyɛri liɣi shɛli maa laa liɣiri maa di nyɛla din deei soŋa hali deeri nyɛmi ni kadama a bom so luɣuli kam m bo gbana maa shee maa ti bi zaŋ ti hankali niŋ di puuni Zuŋ ma a na mali yaa maa ku tumdi tuma maa ka laɣiri maa kanna maa, Amina ka gbana. Ka di yi ti niŋ ka di nyɛla pumpɔŋɔ yaa maa lan kani, tuma maa mi lan kan lala. A mi laɣirila zahi di kpalim tampɔɣa puuni. Gbana la mi, Amina bi nya li. Niriba pirigili beni mi, di di ba pam. But di jesuli ni n yelimi ni kadama ayi na beni because di tum ni nyɛ n lihi nyɛ mmaŋmaŋ zuɣu. A ni na be gorim yɔɣu ŋɔ maa liɣiri kam zaa a ni nyara a ni tooi bo soli ka di yɛn nyɛla maybe daŋ maa ni yi bɔri binshɛɣu, zosimli ni yi bɔri binshɛɣu a ni tooi sɔŋsi ba. Amaa tampuɣili din ŋun yɛtɔɣa lihim a maŋmaŋ zuɣu din yɛn che ka a gbaai gbaŋ Hal laɣ shɛli a ni laɣisiri ŋɔ maa, ka Naawuni yi ti chɛ ka di nya la, hal gbana maa a ni bi tooi nya li. Ka binshɛɣu ku niŋ ka daliri shɛli yi niŋ ka di ʒiya ni bɛ yɛn labisi li a ya. Baŋmi ni kadama a gbibila liɣiri, hal liɣiri maa di yi zaŋ a zaŋ kulisi yiŋa, a ni tooi zaŋ li zaŋ niŋ binshɛɣu din ni tooi niŋ aliheri. Amaa pumpɔɣu laɣiri maa zaa chaŋ ti kpe taŋkpaɣu puuni. A zaŋ laɣiri maa chaŋ ti mo taŋkpaɣu, m-mo kom, m-mo siminti, m-mo dari. Daba naagi! Nyɛ mam maa ni be shɛŋa din me ʒi a zuɣu maa, dana a bi naagi. Di zuɣu lala binyɛhiri ŋɔ maa, di dila ti parigi li zaŋ chaŋ gɔrim yɔɣu polo. Di zuɣu n ni yɛn yɛla shɛm. Dindee yi niŋ ma ka Naawuni tooi kpɛh a gɔrim yɔɣu puuni, lihi n-lee nyɛ mmaŋmaŋa binshɛɣu din yɛn ti a giran, din yɛn chɛ ka a naba zani, din yɛn chɛ ka di niŋ a aliheri. Sɔhi biɛɣu ni niriba pirigili bɛnimi ka di nyɛla liɣi shɛŋa din yi o nuu ni chaŋ, di naan tooi dagbana, di naan tooi niŋ arizichi kara. but because of laa niŋ ŋɔ maa tibi yulli ka di nyɛ shɛli. Di zuɣu m mabia, yɛltɔɣa pirigili bɛnimi ka n ni yɛn yɛli li, amaa saha maa zuɣu ni ku yɛn sɔhi shɛm ni yino yino yɛligu zuɣu ka jɛrigu niŋdi yɛndana. Yɛn zala li kpɛŋŋɔ. ni labina n-ti tuɣi vuɣu ŋɔ maa, di puuni yɛtɔɣ shɛŋa din beni ka a gba deegi n-zaŋ pahi. Ba di tam, a gba ni mali hankali shɛli ni a zaŋ zaŋ zaŋ pahi. Feel free, drop a comment, a ni nya shɛm ni a gba ni mi shɛm n-zaŋ pahi. Eeh, mani m-bi tiri visa. n mi pa connection man n mi pa agent gorim puuni yɛtɔɣa ka n tɔɣisira gorim puuni din beni din niŋ aliheri zaŋ tam mina zaa gorim puuni yɛla pam be di puuni o nyaɣisim beni ka tom beni ka kumsi beni ka lari beni ka viɛlim beni ka nyaɣisa piɣipiɣipiɣipiɣi ŋɔ maa ka di gba zaa beni. A mi yi gɔrim maa puuni, din sani ka a pii ni a zaŋ zaŋ pahi maŋ zuɣu, ni a wuhimi a zo bɛn daa ti zahim shɛm, amaa miri ka a ti ti a zo zahim. N yuli m-booni Mister President on social.